An Aviel hervez Sant Lukaz Triwec'hvet pennad Lavarout a reas c'hoazh ur barabolenn dezho diwar-benn ar ret ma'z eo pediñ dalc'hmat hep laoskaat. En ur gêr bennak, emezañ, e oa ur barner ha na zouje ket Doue ha n'en devoa resped ebet evit den. Hag er gêr-se ivez e oa un intañvez a zeue d'e gaout en ur lavarout dezhañ Rom ha gwir din enep ma enebour. Hag e-pad pell ne fellas ket dezhañ. Met a-benn ar fin e lavaras ennañ e-unan ha goude na zoujan ket Doue ha n'am eus resped ebet evit den koulskoude dre ma'z eo un torpenn an intañvez-se e roin e gwir dezhi gant aon na zalc'hfe da zont nep fin ebet d'ober trouz din hag an aotrou a lavaras klevit ar pezh a lavar ar barner disleal-se ha Doue ne roje ket o gwir d'e dud dibabet pa c'harmont etrezek ennañ noz-deiz hag a chomfe o taleañ en o c'heñver? Me a lavar deoc'h e roio prim o gwir dezho, hogen pa zeuio Mab an den daoust hag e kavo feiz war an douar? Lavarout a reas c'hoazh ar barabolenn-mañ evit ar re a gave dezho e oant reizh hag a zisprize ar peurrest eus an dud. Daou zen a bignas d'an templ da bediñ. Unan anezho a oa Farizian hag egile publikan. Ar Farizian son en e sav a bede evel-henn ennañ e-unan. Doue da drugarekaat a ran dre ma n'on ket evel ar prest eus an dud a zo laeron, tud disleal, avoultreerien, nag evel ar buplikan-mañ. Huniad an div wech ar sizhun hag e roan an deog eus kement a c'honezan. Ar publikan avat, o'n em zerc'hel pell-bras, ne grede ket zoken sevel e zaoulagad etrezek an nev, nemet skeiñ a rae war boull e galon en ur lavarout : Doue az pez truez ouzhin-me, pec'her ma'z on. Me a lavar deoc'h, hemañ a ziskennas d'e di reizh dirak Doue ha n'eo ket egile, rak an neb en em uhelañ a vezo izelet, hag an neb en em izellañ a vezo uhelet. Degas a ree an dud pugaligoù dezhañ evit ma stogje outañ. O welout kement-se, an diskibien a greuje dezhañ, met Jezuz a galvas hag a lavaras lezit ar vugaligoù da zont davedon ha na virit ket outo rak d'ar re a zo heñvel outo ez eo rouantelezh Doue. E gwirionez, me lavar deoc'h, an neb na zegemer ket o rouantelezh Doue evel ur bugel, nann, n'ez aio ket e-barzh. Neuze unan bennak eus ar pennadurezhioù a c'houlennas digantañ mestr-mat. Petra am eus d'ober evit kaout ar vuhez barbadus da hêrez? Hag e lavaras Jezuz dezhañ, Perak e rez mat ac'hanon? N'eus hini ebet a ve mat nemet Doue hepken. Ar gourc'hemennoù a anavezez na rit ket ar vourtriez, na lazhit ket, na alerit ket, na lavarit ket fals testeni da dad da vamm a enori. Emma a respontas, Kement-se holl am eus miret abaoe ma yaouankiz. O klevout se, e lavaras Jezuz dezhañ, Un dra c'hoazh a vank dit. Gwerz kement a zo dit, hag en ur rod ar beorion, hag az po un teñzor d'en neñvoù. Ha da c'houde, deus d'am heul. O klevout ar c'homzoù-se e teuas gwall drist rak pinvidik-mor e oa.

ar pezh na c'hell ket an dud Doue e c'hell. Pêr a lavaras neuze, Setu m'hon eus-ni dilezet ar pezh oa deomp da vont war da lerc'h. Respont a reas dezho, En gwirionez, me lavar deoc'h, n'eus den a gement a zileze di e roue e gevreudeur, e gerent pe e vugale, abalamour da rouantelezh Doue ha na resevo ket kalz muioc'h adal an amzer-mañ hag en amzer-dazont ar vuhez barbadus. O kemeret gantañ an daouzek e lavaras dezho, Setu ma pignomp da Jeruzalem, hag e vo kaset da benn kement a zo bet skrivet gant ar brofeded diwar-benn Mab an den. Lakaet e vo etre daouarn ar baganed, goapet e vo, dismegañset e vo, skopet e vo outañ. ha goude bezañ enskourjezet e lakain anezhañ d'ar marv ha d'an trede deiz ez adsavo da vev hini avat ne gomprenjont mann ebet e kement-se rak komzoù kuzhet e oant evito ha ne welent ket petra a dalvezent da lavarout Naontekvet pennad Ur wech antreet e treuze Yeriko, ha setu un den anvet Zake, eñ a oa ur penn bras eus an druajerien, un den pinvidik, a glaske welout Jezuz da c'houzout piv e oa, met ne c'helle ket abalamour d'ar bobl dre ma oa bihan e vent. Neuze e redas a-raok hag e pignas en ur wezenn sikour-mard evit e welout, rak dre enno e tlee tremen. P'en em gavas Jezuz el lec'h-se, e savas e zaoulagad hag e lavaras dezhañ, Zake, diskenn buan, rak ez ti eo ret din lojañ hiziv. Buan e tiskennas neuze hag en degemer a reas gant levenez. O welout kement-se e c'hrozmolle an holl en ur lavarout da di ur pec'hour ez eo aet da lojañ. Met Zakez, tad da galon, a lavaras d'an Aotrou, Sell, Aotrou, an hanter eus ma madou a roan d'ar beorion, ha mar am eus graet gaou ouzh unan bennak e taskorin dezhañ peder gwech kement-all. Jezuz neuze a lavaras dezhañ, Hirio eo deuet ar silvidigezh en ti-mañ, rak hemañ ivez a zo ur mab da Abraham. Deuet eo mab an den da glask ha da salviñ ar pezh a oa kollet. Evel m'edon o selaou en traoù-se e lavaras c'hoazh un hañvaladenn dre m'edo tost da Jeruzalem ha ma kave dezho edo Rouantelezh Doue o vont d'en em ziskouez diouzhtu. Lavarout a reas eta, Un den a renk uhel a yeas d'ur vro bell evit resev evitañ ar galloud ar roue ha donet en-dro goude-se. O vezañ galvet dek eus e servijerien e roas dezho dek minenn hag e lavaras dezho, Lakait-i da dalvezout betek ma vint distro. E genvroidi o devoa kasoni outañ hag e kasjont kannaded war e lerc'h da lavarout Ne c'houllomp ket e vefe hennezh ur roue warnomp. Ur wech distro, goude bezañ resevet ar galloud ar roue, e reas gervel davetañ ar servijerien en devoa roet arc'hant dezho da c'houzout pegement en devoa gonezet pep hini. An hini kentañ a zeuas hag a lavaras, Aotrou, Tavinenn he deus gounezet dek. Mat eo servijer mat, emezañ, dre ma'z out bet feal en traoù dister az po gallout war dek ker. Neuze e teuas an eil o lavarout, Tavinenn, aotrou, he deus gounezet pemp. Da emañ c'hoazh e respontas, Ha te ivez, ren war bemp ker. Un trede a zeuas o lavarout, Aotrou, setu Tavinenn am eus miret paket en ul lienenn. aon am moardazout dre ma'z out un den-garv o kemerout an arc'hant n'ac'h eus ket postet hag o vediñ ar pezh n'ac'h eus ket hadet. Respont a reas dezhañ, diouzh komzoù da c'henoù e varnan ac'hanout servijer fall. Goût a ouiez ez on-me un den-garv o kemerout an arc'hant n'am eus ket postet hag o vediñ ar pezh n'am eus ket hadet. Perak eta n'ac'h eus ket lakaet ma arc'hant en ti-bank? ha pa vijent deuet en-dro em bije tennet anezhañ gant ar mad diwarnañ. Hag ar re a oa en-dro dezhañ e lavaras Lammit digantañ ar vinenn ha roit hi d'an hini en deus dek. Aotrou, emezo, dek minenn en deus dija, me lavar deoc'h, d'an neb en deus e vo roet, met digant an hini n'en deus ket e vo lammet zoken ar pezh en deus. Evit ma enebourien avat, ar re-se ha ne c'houlenn ket e vijent ur roue warno o degasiñ amañ hag o lazhiñ dirazon. Ha goude bezañ lavaret-se e kerzhas Jezuz en o raok evit sevel da Jeruzalem. Ha pa voe tost da Vetfage ha da Vetania, e-kichen ar menez anvet Menez an Olived, e kasas daou eus e ziskibien en ul lavarout dezho, It d'ar gêriadenn amañ adal deoc'h, hag o vont enni e kavfot staget un azenig ha n'eus pignet c'hoazh den ebet warnañ. Distagit eñ hag en degasit din. Ha ma c'houlenn unan bennak ouzhoc'h perak en distagit, respontit evel-henn an Aotrou en deus ezhomm anezhañ. O vont eta, ar gannaded a gavas an traoù evel m'en devoa lavaret dezho. Ha p'edont o tistagañ an azenig, e c'houlennas e vistri diganto Petra zo ma tistagit an azenig-se? Hag hi da respont, An Aotrou en deus ezhomm anezhañ. En degas a rejont da Jezuz hag o vezañ taolet o vantili war gein an azenig, e lakjont Jezuz da sevel warnañ, tra ma 'z ae war-raok e lede an dud o mantili war an hent, hag erru e oa dija tost da ziribin menez an Olivez, pa stagas holl engroez an diskibien trec'het gant al levenez da veuliñ Doue a vouezh kreñv evit an holl vurzhudou o devoa gwelet. Hag e lavarent, Ra vo benniget an hini a zeu, eñ ar Roue, en anv an Aotrou, peoc'h an neñv ha klod en uhelderioù. Hiniennou eus ar Farizianed, en em gavout e-touez ar bobl, a lavaras dezhañ, Mestr, gra trouz d'az tiskibin. Met eñ a respontas, Me lavar deoc'h, ma tad ar re-mañ eo ar vein a youc'ho. Evel ma tostae pa welas Ker e welas warni en ul lavarout Ma komprenjez en deiz-mañ, te ivez, ar pezh a rofe dit ar peoc'h. Bremañ, siwazh, emañ kuzhet ouzh da zaoulagad. Ya, donet a ray warnout en amzer ma kleuzo da enebourien fozioù en-dro dit evit lakaat seziz warnout ha da waskañ bep tu. Da flastrañ a raint ouzh an douar, te ha da vibian ennout-te. Ha ne lezint ket ac'hanout-te mein war vein dre n'ac'h eus ket anavezet an amzer ma'z out bet gweladennet. Aet e-barzh an templ en em lakaas da argas er-maez ar werzhourien en ul lavarout dezho Skrivet eo ma zi a vo un ti abedenn, c'hwi avat, a ra gantañ un toull-levron. Ha bemdez e veze o kelenn en templ, an arc'hveleien hag ar skribed a glaske e gas da goll hag ivez pennoù bras ar bobl nemet ne ouient ket penaos en em gemerout rak an holl bobl a veze pign outañ ouzh e selaou ugentvet pennad unan eus an deizioù-se m'edo o kelenn ar bobl en templ hag o kemenn ar c'heloù mat e tegouezhas ar veleion vras hag ar skribed gant an henaourien hag e lavarjont dezhañ ar c'homzoù-mañ. Lavar dimp dre beseurt galloud e rez kement-se, pebiou en deus roet dit ar galloud-se. Hag e respontas dezho, Ur goulenn a rin ouzhoc'h me ivez, lavarit din eta, Badeziant Yann, daoust hag eus an neñv e oa pe eus an dud? Hini a brederi enno o-unan. Ma respontomp eus an neñv e lavaro, Perak n'hoc'h eus ket kredet ennañ? ha mar lavarimp eus an dud e vimp meinet gant an holl bobl rak krediñ a reont start e oa Yann ur profed. Respont a rez Yann eta ne ouien ket eus pelec'h e teue, ha Jezuz da lavarout dezho Na me ken nemet ne lavarin ket deoc'h dre beseurt galloud e ran-me kement-se. Hag e stagas da lavarout dirak ar bobl an hañvaladenn-mañ. Un den a oa a blantas ur winieg, e feurmiñ a eure da winierien hag ez eas evit pell amzer d'an estren-vro. D'ar c'houlz-merket e kasas ur mevel da gavout ar winierien marozhent dezhañ eus frouezh ar winieg. Ar re-mañ, avat, en kasas kuit hep netra, goude bezañ skoet gantañ. Adarre e kasas dezho ur servijer all, hag emañ ivez a voe skoet, dismegañset ha kaset en-dro hep netra. Adarre e kasas an trede, hag eñ ivez a voe gloazet ha taolet er-maez. Neuze e lavaras perc'henn ar wirgneg, Petra a rin? Kas a rin dezhoñ ma mab muiañ karet, marteze e vo doujañs outañ. Met pa weljont anezhañ e tivizas ar wignerien kenetrezo, Setu amañ ar penn-erv, lazhomp anezhañ ma tegouezho ganin an herrez. Enstlepel a rejont er-maez eus ar wignek hag en lazhañ. Petra eta a ray dezho mestr ar winieg? Donet a raio lakaat ar wignerien-se d'ar marv ha reiñ ar winieg da dud all. O klevout se e lavarjont, Doue ra viro! Eñ avat, gant e sell o parañ warno, a lavaras, Petra a dalv eta ar gerioù-mañ eus ar Skritur? Ar men bet distaolet gant saverien an ti, hennezh a zo deuet da vezañ ar ment kornuellañ an neb a gouezho war ar ment-se a vo brevet outañ hag an neb a gouezho ar ment-se warnañ a vo flastret neuze d'an eur-se e klaskas ar skribed hag an arveleien lakaat o daouarn warnañ nemet aon o devoa rak ar bobl ha rak komprenet o devoa e oa a-enep dezho en devoa lavaret ar barabolenn-se Neuze e krogjont da deurel evezh-mat outañ hag e kasjont d'e gaout spilherien hag a rafe van da vezañ tud reizh evit e dapout en ur gomz bennak ha gallout e lakaat etre-daouarn dindan c'halloud ar gouarnour. Goulenn a rejont eta outañ, Mestr, goût a ouzomp e komzez hag e kelennez gant lealded, ha ne sellez ket ouzh diavez an dud, met kelenn a rez hent Doue hervez ar wirionez. Daoust hag aotreet eo deomp paeañ an truaj da gaezhal pe ne deo ket? Eñ avat o kompren mat o gwidre a respontas dezho: Diskouezit din un diner. Eus piv eo ar skeudenn hag an enskrivadur a zo warnañ? Eus Kaesar, emezañ. Neuze e lavaras Jezuz dezho: Rentit eta da Gezar ar pezh a zo da Gezar ha da Zoue ar pezh a zo da Zoue. Ha ne c'helljont ket e dapout en e gomzoù dirak ar bobl, ha souezhet-bras gant e respont, e tavjont. Tostaat a reas hiniennoù eus ar sadukeidi Ar re-se a lavar n'eus ket a zasoc'hidigezh. Goulenn a rijont digantañ, Mestr, Moizez en deus gourc'hemennet deomp ma c'hoarvez da vreur unan bennak bezañ dimezet ha mervel divugel e tle e vreur dimeziñ gant an intañvez ha sevel lignez d'e vreur. Bez' e oa eta seizh breur, an hini kentañ a zimezas hag a varvas diser. Neuze an eil hag an trede a gemeras an intanvez, hag evel-se o seizh e varvjont hep lezel bugale. En diwezh e varvas ar roue ivez. Ar roue-se eta, d'an advevadeg, da behini anezho e voe gwreg, rak o seizh o deus bet anezhi da bried. Ha Jezuz a respontas dezhañ, Bugale ar bed-mañ a gemer gwaz perweg. Ar re a vo bet kavet dellezek eus ar bed all hag eus an dasoc'h a-douez ar re varv ne gemerint na waz na roueg, rak ne c'hellont ken mervel pa'z ez int an eiled ha mibien da Zoue dre ma'z int mibien an dasorc'hidigezh. ec'h adsavfe ar re varv da vev. Moizez ivez en e gomzoù diwar-benn ar bod en deus enroet da gompren pa ra eus an Aotrou, Doue Abraham, Izaak ha Jakob. Doue n'eo ket un doue tud varv, hogen un doue tud vev, rak an holl evitañ a zo bev. Hiniennoù eus ar Skribed a respontas dezhañ, Mestr, Komzet mat ac'h eus ha ne greden ken ober outañ goulennoù. Lavarout a reas c'hoazh Jezuz dezho penaos e c'heller lavarout ez eo ar C'hrist mab da Zavid. Rak David e-unan a lavar e levr ar Salmoù, Lavaret en deus an Aotrou d'am Aotrou azez en tu dehoù din betek m'am bo lakaet da enebourien da skabell dindan da dreid david eta a ra aotrou anezhañ penaos neuze e c'hell bezañ e vab evel m'edo an holl bobl ouzh e selaou e lavaras d'an diskibien Diwallit diouzh ar skribed a fell dezho bale gant seizh hir a gar ar saludoù war ar plasennoù, ar c'hadorioù kentañ er sinagogennoù hag ar plasoù a enor er banvezioù. Hini hag a zep tiegezhioù an intañvezed. Evito d'ober van da bediñ kalz, rustoc'h a-se e vint kondaonet. Kentañ war un ugentvet pennad. O vezañ savet e zaoulagad e welas tud pinvidik o lakaat o frofoù en teñzor. Gwelout a reas ivez un intañvez ezhommek a lakae ennañ daou bezig-monez, hag e lavaras: E gwirionez, me 'lavar deoc'h, an intañvez paour-mañ he deus lakaet muioc'h eget o holl. rak ar re-se holl o deus roet e brof diwar o dreist-ezhomm hi avat o kemer diwar he dienez he deus profet kement he devoa evit bevañ evel ma lavare hiniennoù diwar-benn an templ e oa kinklet gant mein-kaer ha donezonoù gouestl e lavaras evit an traoù-se a sellit outo e teuio deizioù ma ne chomo ken anezho meinv ar vein a gement na vo ket diskaret goulenn a rejont outañ mestr pegoulz eta e vo kement-se ha petra vo ar sin ma vo an traoù-se war-nes c'hoarvezout eñ a respontas diwallit da ziheñchañ rak kalz a zeuio dindan ma anv hag a lavaro me eo ha tost eo ar c'houlz n'it ket doell ha pa glevfot komz eus brezelioù ha taolioù dispar na vezit ket spontet ret eo e c'hoarvezfe kement-se da gentañ hogen n'eo ket diouzhtu e vo an diwezh neuze e lavaras dezho Sevel a rae broad ene broad ar rouantelezh en he brouantelezh. Krennioù-douar bras a vo, hag amañ hag ahont bosennoù, naonegezhioù, darvoudoù spontus a vo hag enaoù sinoù bras. Met a-raok kement-se e taolin o daouarn warnoc'h. Ouzh stlejañ d'ar sinagogennoù ha d'ar prizonioù, o kas dirak ar rouaned hag ar c'houarnourien abalamour d'am anv. Rak-se ho po tro da reiñ testeni din. Lakit mat en ho soñj n'ho po ket da brederiañ en a-raok petra vo da respont. Rak me eo a roio deoc'h komz a furnez, a seurt ma ne c'hello ket hoc'h enebourien hoc'h enebourien herzel outo hag o dislavarout. Gwerzhet e vez faot zoken gant ho tad ha gant ho mamm, ho preudeur, ho tud kar hag ho mignoned. Darn ac'hanoc'h a vo lazhet ha kaset e vez faot gant an holl en abeg d'am anv. Met blevenn ebet diwar ho penn ne daio da goll, dre ho talc'hegezh er boan ec'h onez faot hoc'h eneoù. Pa welfot avat Jeruzalem kelc'hiet gant armeoù, gouvezit neuze emañ tost e dismantr. Neuze ar re a vezo e Judea a ra dec'hin d'ar menezioù, ar re a vezo e diabarzh-kêr a ra bellain diouti, hag ar re a vezo war ar maez ra chomin hep distreiñ e kêr. rak deizioù a gastiz a vo er deizioù-se ma vo kaset da wir kement a zo bet skrivet gwa ar merc'hed a vezo o tougen pe o vagañ en deizioù-se rak anken vras a vezo war an douar ha kont a rin e-bar bobl-mañ Kouezhañ a raio an dud dindan dremm ar c'hleze pegaset e vint d'ar sklaved d'an holl vroadoù. Ha mac'het e vo Jeruzalem dindan dreid ar broadoù betek ma vo peurgaset a-benn amzer ar broadoù. Hag e vo sinoù en e holl, el loar hag er stered, ha war an douar enkrez e-touez ar broadoù gant ar souezhus ma vo trouz ar mor hag an tonnoù. An dud o tisec'hañ war ar spont en em c'houlenn petra 'vo o tont war ar bed-holl rak galloudegezhioù an Neñv a vo brallet. Neuze e vo gwelet mab an den o tonet war ur gwabenn gant galloud ha gloar vras. pa stago an traoù-se da c'hoarvezout adsavit ho kalon ha sonit ho penn rak tost e vo deoc'h bezañ tennet ar boan. Hag e lavaras dezho ar barabolenn: Sellit ouzh ar wezenn-figez hag ouzh ar gwez all. Pa grogoin da vontañ ec'h ouzoc'h diouzh ho gwelout emañ tost an Neñv. Evel-se c'hwi ivez pa welfot kement-se o c'hoarvezout, gouvezit emañ tost Rouantelezh Doue. Ya, me lavar deoc'h, ne dremeno ket ar rummad-mañ ken na zegouezho an holl draoù-se. An Neñv hag an douar a dremeno, ma c'homzoù-me avat ne dremenint ket. Diwallit ouzhoc'h hoc'h-unan, gant aon na vez ponnaerdet ho kalonoù gant an dirollegezh arvezventiñ ha prederioù ar vuhez-mañ ha na gouezhfe an deizioù-se warnoc'h a-daol-trumm evel ur roued rak kouezhañ e raio war an holl dud a zo o chom war an douar-bez bellit eta en ur bediñ e pep amzer ma vez faotbardet da dec'hout diouzh an holl draoù-se da zont ha da chom en ho sav dirak mab an den E-pad an deiz e veze en templ o kelenn douzh an noz ez ae er-maez hag e chome war ar menez anvet Menez an Olived hag an holl dud a zeue beure-mat davetañ d'an templ evit e selaou.

Breizh-diskardet, ur piled nebeutoc'h a skedo. War rodoù ar c'hornaoueg, na deñval e vezo. Breizhiz, p'edomp a galon, ma vo adsavet Breizh, en he c'herr evel gwechall, gant he yezh hag he feiz, hep feiz gristen er broioù ne c'hell bezañ urzh ebet.